embyembyelini hayi lo yimela n'wina ntsena ku mi byela ku hayi no psycho a bini kumbexani psycho u bedzile so a ve ri muchayi wa ngoma a hi yena loyi a tshavulaka ngoma leyi ya chaya so yi twa hi hi vanhu van'wana hi vo va vulava ngoma leyi ka so hi vambweni ya hayi no yi tirhini hi tirhe kahle ngopfu a studio ni phuxini na mr post

pamaroro panyaroro vo panyasi na vona i vanhu lava nga ni tirha na vona ka swilo leswi hi nga tirhisa swona kwale emananga ka ngalasi um i kule ndhawu leya mara heyi album yi tirhini yi tirhini yi saseke ngopfu yi sasekile maswita botrich botrich yi sasekile kambe mi ta yi byela n'wina ku a ku saseka ka kona yi veke emusasekela yi tlhe ni khoma kahle na cause tanihiloko ni vuleni ngoma yi ti chaya a hina hi ta twa hi n'wina vanhu ku a n'wina swi ni khoma njhani um i ta hola i ta hola ni le ku n'wi voneni um hi ri ka sunday ya ku xonga ya loko weekend i think today a hi sunday i saturday cause a ni mi tiku ku ta ku ri sunday cause holiday so tiphineni kahle mani na ndhawini ta ku hambanana kwala mi nga kona mi twa ku nandziha kahle swilo swi famba kahle kwala mi nga kona mi tinwela magwala sarveja me le ku nweni ra mina byala hi leriwani mali vona hina hi vanhu va ka matini a ah. yes yes yes yes ya um ya chika ngwenya ya chika ngwenya a na ha ri xingwenyani se ni ngwenya na n'wi ma swi vona ku ha se to va tibuluyesu kwalaho mbhonga na nghoma swilo ku ku kwamukwana tiflat se um lava nga fleteni va ya hlangana problem because um loko ku va yi tlanga nghoma leya kusuhi na flat swi nga endleka flat leya yi numba yi yi redimuka yes yes yes my people nambolo vanhu va mina i love you i love you both of you um ni ta kombela xin'we magazini kaya a a tryeni ku xava cd a tryeni ku xava ti-usb because uh, the more mi baya ti-usb is the more mi endla ku hi kota ku hi kula hi va grand hi kota ku phusha hi ya mahlweni so loko mi nga xavi mi rhayita rhayita ni le ka download because uh, album leyiwani yi ta yi kona ni le ka download immediately so download han guys then mi tlhe mi xava na cd swilo leswiya swi hi endla ku um munhu a kota ku na yena a va na energy se ku va na that thing wa yi vona that thing ya ku va na that thing leya kona so guys um tivambiwini um tivambiwini tingoma yo yimela n'wina ku hi mi phamela ivi mi kota ku yi byela ku ri soya na king bawito um bawa post eh la mi nga ta byela ku hayi majamu bedini loko majamu ma bini vafetu cina xi lexi xi cinekaka loko hiti ku ri hiti cina tihiti i tshika kula ku famba i ki landzela hi swivalavulo because one of the day swivulavula sweswo swa tlhe swi siya wena i ri bahari nkarhi n'wana so a ni hi yo problem ya hina matsonga wu nge hi programiwe ngopfu problem ya hina hi programiwini and hi na timbilu to goveka goveka hi na hi mina hi na hi na that thing leyo a hi koti ku pfuna channel pfunela van'wana no so loko ho endla timhaka teto ku sapotiwa vanhu lava va nga na talenta ta vona even though ku nga ri music

loko majosi a ri durban a ri one and then a kuma ku a nga na backup ya hina matsonga ah guys hi tshama hi ri ndhaku ka swilo hinkwaswo um fanisana na na xitori lexi xa hina xa xa ma- xa magasi xi nghena loko na swihlangi se swi tlela because hikwalaho ko hina machangani hi na problem yo a hi khomananga mara swa mavhenda swona swi kumeka swi ri kona amepeni nkarhi hinkwawo cause mavhende ya sapotana ende ma khomanile ma le ka nyandza yin'we so mara hina matsonga ya le kaya hina mona hi lexi nga tala ka hina matsonga hina mona hina jelasi a hi beli mavoko swilo na hambi ku ri swilo leswinene mijikava ya ba mavoko endzhaku ka makhumbi van'wana va tiva va va jiki makhumbini hinku ya biwa mavoko so guys loko ho endla timhaka to hi sapotana ah, na hina a hi ta tshama hi ri na energy ka swilo hinkwaswo because ku ndla album guys yes yes yes yes na mbona vakulukomba hi le kuteni easter hoza easter i think swa le a swi sikwasikwaninyana switsongonyana so va ka hina vona na na sonto wa kahle a mi tihlayisa hinkwenu kwala mi nga kona mi tikhoma kahle n'wina mi nga ku phuzini ka magwala ku nga weekend today weekend ya n'wina ku nga saturday today tola ku ri friday ku ri saturday cause it's a long weekend so mi phuza kahle magwala yalama mi hlayisana mi khomana matsonga ya le kaya mi nga lahlelani mavoko mi ri a ka distance kwalomu ngo xilungwini kumbexana vo rustenburg kumbexana mi le cape a hi veneni nyandza yin'we na hina hi khomana um hi nga hlula swilo swa ku tala just a na ha vula hi mhaka leya ya xitori xa hina xitori xa hina xi nghena na swi tlange swi tele coaching ka na hi half past nine and half past nine va already na vana va tlayele so swa hina machangani ta swa swi tshama swi ri ndhaku hikwalaho ku a hi sapotani ngopfu i ta twa munhu a ku ka land of blood va nghenise mzulu va nghenise mxhosa va nghenise mvenda e guys zamani ku understanda xi xin'wana mi tshika ku tshama mi tele mbilu ya ya vuloyi nkarhi hinkwawo eh ku fane ku kumeka ku ri na tintimu hinkwato ku xitori lexa xa hina xi ta kota ku na xona xi famba etindhawini leti hinkwato ku fane ku nghenisiwa maxhosa ku fane ku nghenisiwa mazulu ku fane ku nghenisiwa na hambi ku ri ma ma xona mazimbabwe na hambi ku ri ma nigeria a ma ngheni ka xitori ku xitori lexi a xi ta kota ku blow up xi ta kota ku famba xi ya kula mara mi ta twa mi yisa tigompleni ku he ve ri ku na loyi this and there and there and there hi ta tshama hi ri ndhaku guys a hi zameni ku cinca um album ya mina yi le kuteni yi ready um mapoto ma ma ma ma ready swi le ku nuheleni laha swi nga kona swo fufufufu so hi ta yimela n'wina hi nga mi swekela mi ta kota ku hi byela ku ri e ngwenya laha yi tikisini ngwenya yi onhini um nhova yi tshwini so hina a hi yona ngoma leyo yi tivamba yi tlhe yi tibela inani yi tibela yi tibela micini hi yoxe yi va leyi byeriwa hi vanhu ku ri hayi ngoma leya ka siwa ya rima no ni khensa swinene ka siku ra namuntlha ne mi va na siku lerinene hinkwenu ka n'wina i love you both of you guys mi tihlayisa kwala mi nga kona mini wa kahle mabyala mi se mi khomana mi va vana va munhu kwala mi nga kona na hambi mi kha mi nga tiva un'wana u humaka dzumeli un'wana u vuya u vuya hala vhexa un'wana u vuya hala ka xikonelo un'wana u vuya hala a ka mhinga mananga u wa swisi khomanani mi va nyandla yin'we mi ta kota ku hlula moya leya madevhele la mi nga kona enjoy guys i love you both of you bye bye mi veka wallet cd mi veka wallet usb mali ya ti-usb usb yi ta yi ka endla hundred rand and then cd yi ta yi ka yi tsutsuma 75 so guys support a hi problem ku xava psychology i ya murhayita andlwini mara i n'wi sapotini ku xava that's not a deal guys ma swi yisana i love you guys ni mi rhandzi hinkwenu um mi va na na siku lerinene hinkwenu ka n'wina um ha mi rhandza

and then na na date uh, i think that's in vala n'wina su na moyeni ni mi byela a release ya mina ku yi ta va yi ri yi ri rini so yes yes yes i love you i love you na mi rhandza na mi rhandza hinkwenu ka n'wina na mi rhandza hinkwenu ka n'wina guys a hi sapoteni music a hi bayeni swilo a hi xaveni cd a hi xaveni anyone loyi a nga artist guys a hi xaveni ku cinca mathangana ya ka hina mani a hi kuleni hi kurisana titalenta leti nga tala limpompo hi nga hi nga hi nga hi nga va hi nga va pfaleli mani hi nga va kandziyeli a hi va nyikeni energy ku va ta kota ku kurisa xivongo na xitsonga xa ka hina xi ya mahlweni uh-huh, uh-huh, uh-huh.